Hero, beadapatan pulang sana kaya kita di channel ulung nang paling hahaha. Nah, kaya padan sanak. Sehat selalu gasan kita sabarataan, sukses dunia akhirat. Amin. Imapa habar? Sehat ya kalo? Sehat aja barataan. Pastinya ya kalo? kita seperti bahari pulang dan sana kayak handak memperkenalkan dan mengulang-ulang lagi dan mengingatakan bahasa Banjar nang sudah jarang diucapakan. Oke dan sana kayak apa? Jadi sebelumnya ulun hendak minta tolong lawan bulan pian dahulu supaya channel ulun ini makin banyak subscribernya, makin maju lah ya Allah. tolong di subscribe akan caranya picik aja nang sebelah kanan nang warna abang bertulisan subscriber nih eh, subscribe kayak sana kayak Hai pesan sana kabar baik semuanya kalau yang di darat maupun yang di lautnya udah hendak tahun baru nah semoga dengan tahun baru harapan baru dengan rezeki yang baru nang ada tambah banyak nang akan datang semakin merapat dan banyak-banyaknya juga kayak pak oke Nah, seperti biasa dan dahulu-dahulunya ya kalau kita hendak memperkenalkan pulang bahasa Banjar nang sudah jarang diucapakan dan jarang sudah kita dengar. Nah, kayak pegerang aja bahasa Banjar pulang nih. Oke, oke, oke, oke. Nah, langsung aja kita nang pertama ya kalau dan sanak suuk. suuk, suuk, tahu pin lah suuk. Suuk itu artinya itu mengintai.

Iih. Nyamannya leh dalam motor kawa mamakan kalalapun. Hiih. Hmm. Nah, kayak apa sanak? Paham kau sudah pian apa arti suuk tadi? Yang selanjutnya nomor dua dan sanak ay, yaitu kabuliangan. Suah lah pian mendengar kabuliangan. Kabuliangan itu panik dan sanak ay. panik terus tu kaya takutan kaya takajut nah takajut lalu panik nah itu kabuliangan ngarannya wah biasanya tu orang dikajuti di sana kaya lalu pina kabuliangan yaitu dikajuti tu yang seram-seram kaya nang takajut kam tu kaya timbul-timbul ada ada hantu pocong di hadapan hiih tu kabuliangan tu tabuka-buka biasanya oh biasanya ja kaya nang suah ngitu mbah ya kalo ngarannya gin hayalan aduh harum. Oke dan sanak lah kabuliangan tadi tuh suuk terus tuh ada lagi dan sanak eh nang namanya bahasa Banjar apa eh bertahan gitu sedikit mengalah orang sabar mengalah orang kada sabar mengalah juga sama-sama mengalah siapa nang bermaju ya Allah nah dan sanak nang nomor tiga dan sanak eh mahinding tahu lah ben mahinding mahinding eh apa mahinding Suah lah pian lah, orang tu nah bamakan tu sana kaya kita tu handak kepingin ya kalo, lalu aja pina beparak tu nah, mina beparak tu ngarannya mahinding supaya diberi urang hihi, oh pina ditawari urang hihi, anu ja anu pina beparak-parak anu beparak kasini jar urang anu rasai ja rasai ja hihi, nah rajaki kalo, rajaki amun saurang jua beparak-parak mahinding ya kalo. Nah itu ngarannya mahinding nah sana kaya jangan kecuali kita kan katapi handak jua deh kita kada handak sebenarnya kada ada niat handak mahinding atau apa lah orang mambari nah itu rejaki ngarannya itu jangan ditulak nah sana kaya langsung di like di subscribe haja langsung dimakan diambil maksudnya kaya itu nah ok nah sana kaya macet nah sana nah sekumpul kaya ini nah sana kaya bila sudah sore-sore agak kemarin tu macet mungkin taparaung orang handak ziarah bisa jua atau taparaung orang handak bajalanan iya tapi kena mobil seberatan pang lah iih. raminya ya kalau mina babaris caka dalam TV ini bisa kawa babuka-buka di atas hatap motor nih ya Allah mereka nggak main film aku bagus diulah uh, uh, jauhnya memikir sampai ke sana oke langsung kada ingat kita hen apa kita gitu, sampai oke dasar nomor 4 kilau kilau lain kilau nang gemerlap gitu dan sana kayak kilau nih bahasa lainnya tuh mengip

mengilau nih kadang bagus kadang kada kaya itu nah jadi tergantung sikon mun iwaknya banyak pian kilau dua tiga himpil ada masalah mun iwaknya papadaan pian kilau atau pian kipung tadi lah kipung nya bisa kipung bisa kilau tergantung daerah masing-masing menyambatnya ya lo nah buhan pian aja narancak mendangar kilau kah kipung kah ham oke silahkan tulis jadi komentar di bawah dan sana kayak mun pian hakun mun kada hakun dihak hakunakan akan ya lo supaya kita hakun oke dan sanak lah Nah dasanak, nang nomor lima dasanak, nomor lima ini taya dasanak eh, lain tayo lah, tayo tu anu pelem kanakan sore-sore rajin tu nah hai tayo ja hai tayo nah itu dia bis kecil yang baik itu kah ini taya taya taya ini berarti kayak pembarang pembarang mandak sesuatu gitu nah menaruh sesuatu nah apalagi lah pian ya nane pesan pesan lo nanang hendak berlibur ke

Nah, lawanan lebih perhatian tuh taya di sana kai. Taya benar ini jaba andak habis am dicuntan urang ja. Nah, itu taya. Nah, kaya apa pian tuh sudah paham lah arti taya tadi. Kayak itu dan sana kai. Jangan tayo tadi lah. Wan dan sanak itu lima bahasa sudah dan sanak nang ulun bariakan eh, ulun bariakan ya ulun perkenalkan kembali lawan buhan pian nang belum suah mendengar

Video ulun nih sampai di sini dahulu nah. Jadi buhan pian jangan kada ingat subscribe akan. Sampai batamuan pulang kita di video ulun nang asal lanjutnya.